Hop Hip Culture għad li inti. Hip Hop Culture, eżatt. Mela, riċentament ksibt it-tieni post f'kompetizzjoni li jisimha Footwork Battle f'Milan, tajjeb l-ewwel Malti li qatt wasalt fil-fażi finali ta' Kif kienet l-esperjenza? Esperjenza unika kien hemm il-krumi dak il-ħin. Hija kompetizzjoni li għata element tal-footwork L-unika Malti li wasalt sal-finali ma' B-Boy mill-Greċja kien champion ta' Red Bull ukoll. Esperjenza kbira u xtaqt li għal-ftit ovvjament nirbaħa ma' forsi darbohra u kollu. U kif bdiet dil-passjoni tiegħek? Jien naf il-breakdance kif nafu aħna insomma xaġa Amerikana lina. Kif Mort l-hemm. Dejjem nisfen fil-kamra tas-sodda t'ommi, imma b'għaddejna mal-ħbieb way back. Proprju ħabib tiegħi fil-birthday kien qalli ejja nagħmlu xi ħaġa breaking, breakdance biex jifhmuni aħjar. Għedtlu jien ma nisfinx, bdiet minn hemmhekk. Għaqqadna l-crew 2005 flimkien mal-mara tiegħi Charlene. U l-mara kienet li għaqdet bdiet il-founder hija Charlene ta' Street Elements. Għaliex Street Elements? X'inhu l-isem? L-iskop hu li mit-triq niġbru t-tfal, niġbru liż-żgħażagħ u ntuhom l-elementi li għax mhux isfin biss il-hip hop fih il-graffiti, di DJ. Tgħidilha, tgħidilha aħna mhux sfin biss, isu klabb mhux hekk. Aħna biss in ġenerali fid-dinja l-hip hop huwa magħmul minn elementi differenti li huwa l-graffiti, DJing, għandek is-sfin, ovvjament l-MCing li huwa rap ukoll. U hemm in-knowledge, l-arfien, għax l-arfien huwa importanti ħafna huwa parti minn l-ħames elementi tal-kultura.
Il-breaking kien fl-Olympics. Ekku. Suppost, u xek, xini s-situazzjoni għadu fl-Olympics? Aħna konna jiena flimkien ma' Elton, Charlene u anka Lindsay konna erba l-unika Maltin u kolli ġejna mażolin s-sistema għall-Olympics. Ehm, kellna ċertu fondi għaw Malta, sfortunatament ma kienux bizzejed biex namlu ċertu rankings, pero ma ovvjament, eżempju, jek kienu tikkompetu Malta għaw barra minn Malta, mit competition aħna morna eżempju 20 ma stajni xellaħu. Għabba l-budget.
Prosen, għabba l-budget.
S'issa sfortunatament ma jidhirx li ġedduha, sfortunatament, però hi xorta tibqa' iktar artistika milli sportiva u naħseb dik hija waħda mir-raġuni. Kif tipprepara ruħek għal dil-bett tal-, mentalment, fiżikament, kif. Mistoqsija tajba.
Jgħidulha Betel fil-qosor minħabba li hija ġejja mill-gangs fil-Bronx li kienu ovvjament jiġġieldu imma ġiet pożittivament għażfin, ġifieri dik mbagħad minn Betel ġiet żfin. Tippreparament, hemm ħafna preparamenti, fiżikament ovvjament trid tittrejni regolari għax hemm ħafna elementi ġo element wieħed biex niftehmu. Ġifieri, u mentalment trid tkun ħafna fukat, sets, ġifieri illum il-ġurnata speċjalment saret iktar teknika u ovvjament l-esperjenza li ġġiegħlek tibbuttak biex timxi u tkun lesta għall-battalja. Bħala Street Elements ukoll tlajtu xi kompetizzjonijiet, ftit ilu għadtli, ftit ġimgħat ilu, kif mortu? Kellna grupp f'Dance World Cup ġo Spanja, Dowa Group kienu grupp diż-Żgħar finali. Xahar ilu morna Ruma wkoll fil-World of Dance ukoll finali oħra. Punti bħala punti ġejna tajjeb ħafna fuq 78, 80, tnax-il post minn fuq 40 ruħ u ġibna wkoll titlu tal-Best Crowd Favorite. Immaġina aħna Maltin mal-pajjiżi kollha u l-inqas award li ħsibna imma kienet koreografija ħdimna ħafna għaliha U n-nies naturalment ġos-sala ma nafx kif x'isir ġifieri imma għax vera organikament naħseb ħadna dit-titlu. Int hawn kif għedt għad workshops differenzi, DJing, l-MC tajjeb. Kif jgħinu liż-żgħażagħ dawn l-affarijiet? Proset, mela ovvjament jgħinu ħafna ż-żgħażagħ għax inti tifrex mhux f'element wieħed nerġgħu ngħidu nifirxu ħafna. Anke b'dak li jkun ma jiġix għas-żfin biss qed jitgħallem anke jista' jkun jikteb, Jista' jkun jitgħallem jagħmel DJ, emceeing, aħna l-iktar ibbażati fuq żfin, iva, u l-iktar li għandna ġifieri attendenza fuq żfin, imma għandna firxa ta' elementi oħra. U tgħinek ħafna tkun taf il-kultura minn xiex inhi magħmula. Intom ħadtu sehem ukoll f'Malta's Got Talent sewwa, mortu tajjeb ħafna. X'inhuma l-proġetti li għandkom għall-futur? u għalhekk inkomplu għal dawn il-kompetizzjonijiet bil-koreografiji li diġà għandna f'Dance World Cup u anke World of Dance u għandna kompetizzjonijiet oħra. Għandna din l-event il-ġimgħa d-dieħla li hija Elementi Sajfin flimkien kollaborazzjoni ma' Xera Local Council u ħa ntellgħu event kbira tal-20 sena anniversarju. X'inhi l-ikbar sfida? L-ikbar sfida ovvjament naħseb waħda lokali kienet milli jifhmuk in-nies, naħseb għax ovvjament mhux għax Malta tant ġenerali madwar id-dinja għax il-breaking huwa xi ħaġa li Li tifhmu, però la once la l-oġġett tkun tħobbu, l-isfida naturalment tista' tegħlibha. X'inhu l-valur li tippruvaw twasslu lill-istudenti tagħkom? Li inti dak li jkun qed jagħmel dak li jħobb hu l-iktar ħaġa importanti u li jiġi ġol-istudio u ġol-klabb li huwa ferħan huwa number one għalina.